Terera, tinokuchingamidzai apo tinoda kuenderera mberi tichitaura pamusoro pemutupo tinoona kuti paprevious video yatakaita takakwanisa kuburitsa kuti mutupo its like a code takaburitsa zvekare kuti zvemutupo zvine chekuita nechinamato pamiro kana mune zvamunoda kuti mutiwedzere pamusoro pechinamato
tinoda kuti tikugamuchirei zvakare vadiwa vatariri vedu Tichangoramba tichienderera mberi nenyaya yataitaura iya sezvataudzwa namuzvinapembe wenu ya I think from the previous video yatakaita ndakapedza ndonga ndini ndakapedza kutaura ndini ndizvo baba ndichitaura nyaya yekuti nyaya yemutupo yakangofanana neworship chibva tataura kuti tine vatendi vazhinji vari kunamata mukati mekereke yanhasi vachizviti vakatengwa neropa rajesu vachizviti vakadeurirwa ropa najesu at the same time futi vakadeurirwa ropa nenzou pane chimwe chikomo because tiri kuti jesu akadeura ropa pachikomo chekauvhara handiti but tine futi mombe kana kuti tine futi nzou tine shumba tine whatever zvingayerwa zvakadeura futi ropa
zvisinei nekuti ndiwo wakanga uripo here pakuparticipata kuti nzou yacho ideure chii Ideure ropa. But ukatongoita tap in mazviri like izvezvi pakauraiwa mambo Jesu takanga tisipo but the grace iri kuti follower because takaita tap in. Kureva futi kuti tika believer futi mune zvemutupo tiri kunoita tap in kunosvika pazvakadi pazvakatangira. Saka mutupo yakauya as a way of protection. Handiti muri kuona? Jesu Kristu futi vakauya on the same line of protection. Saka tinenge takuita kunge takumixa new wine skin ne old wine skin. taakutora the old covenant yataiita mumazuva ekusaziva yaiitwa nemadzibaba edu mumazuva ekusaziva toitora futi toisanganisa necovenant yataanayo woziva unenge uchingozviti ndiri shumba ende mukada kuzvitarisa babaka vana baba munhu ukamusvorera mutupo wake anobatikana zingaite ini ndakakura ndiri mhuka huru ende ndaizvinzwa kuti haiwa zvikasvika toziva kuti vana mhuka huru zvasvika unotidii ndinonzwa manyukunyuku but munhu ukamuudza kuti uri wajesu haanzwe manyukunyuku why is it like that vanhu vari very emotional kana vakatanga kutaurwa nyaya dzemutupo wavo izvezvi tikangotanga kutaura kuti vana sinyoro makapusa tinoziva kuti tinoita makomenzi anosvika kumathousand vanhu vachitituka nenyaya yekuti tinenge tati vana sinyoro vakapusa but munhu akabuda achiita esini joko achituka jesu havadi kureva kuti there is some form of a spirit itoripo iri associated neizvozvo hameno kana pane anogona kuramba wachivandudza ndiri kuda kuti ndiwedzere ipapo nekuti apa mataura kune imwe engo inogona kusagamuchirika nevazhinji kuti kana munhu akatukirwa mutupo anotsawa andika at the same time munhu kana achida kunzi afare munhu anogona kutendwa nemutupo kumusumudzira futi manyukunyuku ake saka zvatiri kureva ndezvekuti kudii ndezvekuti apa pane kamwe ka worshiping katiri kuita but kari under carpet musati akasika i worshiping huru pakuzei eh, eh. right pabosa kari gaidi pakudzi nekuti i worshiping ya asi isu togona kusai identify kuti i worshiping asi i worshiping ya takatogadzirirwa nemadzibaba kana kuti nemadzitateguru akatanga nekuti munhu kungonzi anzi sekuti se vakare vaivhima vai nhai vachivhima munhu akave akabata mhembwe achigasidza mhembwe zvikangonzi ah, maita basa munhu anogona kuti ah, zvogona kumurundudza kuti ah, mangwana andibati asi munhu aka zvikanzi vadzimba akatanga kuditimbira mutuku wake maita nyati vana mushachirasa anonzwa kufara anonzwa manyugunyugu kureva kuti that spirit yamunenge muchipraise ndo iri kufara ndiyo futi iri kuoparata iri maari wozotoona vamwe even kana vauda zvekutorwa chaizvo chaizvo eh. anotoda zvekutoti ndimuyera chakati inini kuda kuti paanongotaura izvoandinzarwoka anobva atochinja even ne the current zvoreva kuti papraiswa that mhuka iyoyoyo that spirit yatova neeffect maari yakutotanga kutoshanda in that character kana kuti yanga iri yeshumbaka yakutoshanda in a character yeshumba yekusatotya ende yekutoataka mm-hmm. ya saka tiri kutongoramba tichingoona kuti apa ndokunga tanatso patsokodzera apa kuti the form of worship nepamwe futi pandoda kumbodzokera patambotaura panyaya yemasource papa patiri kuda kuramba tichikunitsa kuti iworship mukada kuzvitarisa ka ngatiti haisusu tiri vanhu vekuafrica tinozviziva zvinhu zvinoitika chero kunana europe zvinoitika zvandinoda kutaura izvi munhu anogona kutorwa nenjuzu handiti inini i believe kuti kutorwa nenjuzu its not a natural thing its a spiritual thing because munhu anogona kupinda nemurwizi rwakazara mvura asi haatombo kunozwita sei kunyura kubitiridzwa zvekuti anofa haanyura handiti kureva kuti paitika chi a spiritual thing obva aenda pasi pemvura right kureva kuti body yake nesoul yake zvese zvaenda pasi pemvura handiti zvaenda into a certain world kana vanhu vakuda kuti munhu uyu adzoke kwaakaenda what is the next thing they do vanouya votanga kuridza ngoma vachidetemba mitupo yake vachidetemba kune vedzinza rake kuti vaite sei vamurelease ndura kumuone kuti iworship in what way ani muri kuona kuti pavauya pavakudembetera ava vanamateka apa pavanouya nemombe nhema paya paya vanouya vachinama vachidembeterera mitupo wake nedzinza rake kuti ariliswe so yobva yariliswa muri kuona zvazviri kungoreva zviri kungotilinga zvega kuti its a spiritual thing right. panenge pasina kana chimwe chatiri kutaura nezvacho chinamato chatiri kutaura nezvacho anoitwa madetembedzo paya paya vanhu vachida kuti munhu atorwa nenjuzu ariliswe kureva kuti pane communication yemaspirits kureva kuti spirit iyoyo inonocomunicata nemaspirit ari underground kana yacomunicata nemaspirit ari underground ndo anozoriliza munhu uya uya wamunenge muchida kureva kuti iworshiping yatete chitoita wese kumaafricans saka haisi kusvika here woshiping kuna mwari inenge ichinanga kupi chaibecause ndozongonzwa vachitaura kuti vari pasi vachiombera vachiti vari pasi vozoti vaimbotinzwa kana tichinge tadaro wotarisa kuti the way ya zviri kunanga naye zviri kumbotanga zvambonzi vari pasi apa tiri kuziva kuti mwari ari uko saka unoona tsoona kuti this type of worshiping chaiyo chaiyo kuti titi inenge ichienda kuna mwari aiwa zve ah, aiwa ah, kuna kuna mwari kokuita sei anditi mataura here pastatement yamataura kuti vati vari pasi kana vari mumhepo isu hatina mwari ari mumhepo mwari wedu ari kudenga nditi hatina mwari ari pasi mwari wedu ari kudenga saka ukanzwa paitaurwa kunzi vari pasi vari mumhepo vari mumvura ndo kwavari ikoko ende shoko ramwari rinotaura kuti kuna ana mwari vakawanda saka kuti mwari hazvireve chinhu because vana mwari vakadii zvavo vakawandisa vana mwari vanogona kunamatwa saka izvozvo zvine zvisingarevi kuti vari kureva mwari wokumusoro kudenga vanenge vachireva chi mwari wavo iyeye wavari kulinga naye saka tiri kungonobuditsa kuti mitupo ndeimwe yezvinhu zvinolingwa pachinamato chisiri icho
ini ndinoto ipapo apo tsigire zvishoma shoma ndichiti nyaya dzacho ukadzinzwisisa mataurwa adzinoitwa dzinonzi chivanhu chedu kuya kuti zvinhu zvinenge zvichiitwa ipapo ndezvechi ndezvedu ndezvevanhu hazvinei namwari chivanhu chani chedu kuya kuti zviri kuitwa hazvinei namwari ndezvevanhu kusaka chakanzi chivanhu vakazvigadziriraezvevanhu ende chiri pachedu saka ona kuti zvakanetsa kumutupo yese nechi zvaitwa nechi nevanhu hapana paunotombonzwa wakurasa tsika dzamwari unonzwa wakurasa chivanhu chedu kureva kuti zvakaoriginata kubva muvanhu pachavo ah, toenda pavatendi vanhu asi ndinoona kuti pachine kakupinza fiye baba even muchangotangawo kunamata paitokupinza ifiye pekuti munzi maparidzirwa nokunzi siyana ine zvemutupo yenyu waitonzwa kudedera mungashingise vatendi vanhasi muchiti kudii hazvina here maeffects zvokutosiya mutuku yacho tichiti taakutera ichi chinamato chatiri kutera nhasi bhozi vanotanzi wakasiya izvozvi zvechivanhu changa chitaura kunzi chivanhu chedu ichi pane maconsequences anoitika
right regai ndipindure ipapo eh, ndingapindura ndichiti inini kutosiya yatingati worshipping yawagara uinayo zvagara maconsequences aritoripo mazhinji ndosaka muchiona kuti kusiya even eh, yatingati panyama yedu paflesh chaipo chaipo ukange uchi une chipfambi wapinda muchipfambi kuchisiya chifambi chiya chiya its like ane chinopinda mukati saka kuzochisiya kunokunetsa kureva kuti iwewe unenge wakufosa nyama yako kuti ijaire zvausina kujaira wakuda kuijaidza kune zvimwe zvinhu saka maconsequences atinosangana nawo hazvirevi kuti hatifaniri kudini kuchisiya oh, aripo zvawo atoripo atoripo nekuti iwewe wakanga wakazvipira pawakaita agreement zvawakaita agreement wakatenderana nemhiko dziripo mhiko dziri under chi that agreement kureva kuti kudzisiya chaiko chaiko maspirits aya chatoti atokwata
ini ipapo ndinotsigirana nemi pakuti ndosaka muchiona kuti munhu akanzi akagadzikwa parupasa paya ende unenge wauya uri iwe wega kuda kuti wazvipira ndizvinhu zvandakuita izvi izvi ndinowirirana nani nazvo saka wagarako pakupasa woita zvavanoita wodetemba kubva vakuisa mukati nezvavari kuda zvacho iwe nokuti wawirirana nazvo saka kana zviri zvekuvhima unoti wakutobva ipapopo zvakutoenderana newe kana zviri zvekuroya wakutobva ipapo zvakuenderana nani newe kana zviri zvekutouraya vakutokwanisa kutouraya because wawirirana nani nazvo zvaamauri wakuvirirana nazvo kuti izvi ndazvida saka chinhu ichocho kuti chizonzi changobva panotoita hondo ozwaonenge eh, sezvo iri sungano nekuti kune kwaonenge wakandwa kuti uzobvako kune tone hondo iriko inenge yakuti wakuda kuendepi unosaka kuwirirana
izvozvo indiri kuramba futi ndichingowirirana nezvekutaurwa baba zvikurava nevarume vaira vandikuwirirana navo ndokona kungopa a good example kana kuti a sin example but ndokona kungozorangarira zvakangofanira nekuti ndingangotora sekuti ka eh, munhu ari kudya mubhini munhu ajaira kudya mubhini kudya mubhini hakuna kunaka but anga achidya achitoita kunge ari kuguta but zvisiri the right way handii ukaregedza kudya mubhini enemy inonzi nzara inongokuataka nditi saka kana uchinge waregedza kudya mubhini unofanira kuti uzodya chikafu chaicho chaicho chakanaka handiti muri kuona saka vanhu vari kuti vanga vachidya mubhini handiti ka vanga vachidya mubhini wobva varegedza kudya woti isu hatichadi kudya mubhini takaona zve kudya mubhini hatidi tobatisadza rakanaka iro chidyai vanoti futi chi hatidi wogara kana ukagara uri paneutral venyu unorohwa nenzara mweya yechina inokubata because uku kwanga kune protection yakadhakwa yanga ichizongokulidha kumubhini Prevention yehuku inodida chi mubhini mubhini munova ndo muhadhesi ndo munova ndo mugehena handiti uku kwane internal life saka ukaramba uri paneutral venue unofa nechii nenzara saka ndiri kuti ibva pamudzimu ibva pamitupo wobva waenda wonowana something which is christ
Yeah. Ini ndinoda kutaura ipapo ndichiti ndosaka muchiona kuti pakaita kahondo pakubuda kwevaisraeri munyika yeijipita nokuti kune chimwe chisungano changa chiriko zvisinei kuti chairwadza vaiitiswa vati vaiitirwa vaiona zvakadii zvakanaka nokuti ndo vanoziva zvavakanga vazvitangira zvaivafadza pakuzviona vachizviita but ava vazonzi namwari ndaakuvabudisa kuti ndivatore vaendewo unoona kuti pakambobvumiranwa kuti hongu asi hongu iyo haina kuzozadziswa nokuti vabuda vakufamba vaya vakatanga zvekuteera kuti vanhu vaitishanyitira ngavaita sei ngavadzoke zvinoreva kuti Kwaunenge wakumikidzwa kuya kuya uku neko ine basa raunenge uchiita rinofadza variko saka paunenge wakuda kubva ikoko iwewe vaya vanoti ah, saka achasaka ari pabasa apa achibata basa iri ndiani iwe zvawato wakuenda saka nyaya yekuti yeko kunzi ndee munomutora adzoke pabasa pake iripo faro anoteera
saka ndokuda kuisa here point yekuti ndopanozonzi mudzimu yako yakufuratira kana kuti something like that let's say you say apa pakuti iwo wabuda wakuenda kuchristianity handitika wotanga kusangana nemaconsequences ukaenda kune vechivanhu vanobva wakuudza kuti ha ah, inawo yekuti wasiya mudzimu yako yaita sei yakufuratira aiwa ipapo mai ndoda kubata ukasiya ukaenda kunonamata mukurevesa hauzodzokere futi kunoudzwa kunzi but ukasiya ukati handichadi zvemudzimu woramba uri paneutral venue ipapo mudzimu inokufuratira but ukasiya ukange waenda kuna kristuka uku haudzokere uku because uku im guaranteed kune 100 percent chi protection ungasangana zvako nezvimiyedzo here and there but ukangosiya ukaramba uri paneutral venue because watuka tsime rauri kudi rauri kunwira handiti watuka tsime rauri kunwira ndobva watadza kunochera rimwe Ndikuda kusapota that point nevhesi iyeyi inoti iyo kana mweya yesvina yabuda mumwe inobuda lese yabudiswa nai yabudiswa inoenda but zvayaenda kwayaenda uku inodzoka iita marevisit zvino painodzoka iita marevisit inenge ichiobserva kuti orit ko apa patakabva apa andika pachivanhu vanenge vachiti pahomwe yedu naika patakabva pahomwe yedu homwe yedu yakaokupaiwa here kureva kuti panobva mweya yakaipa you have to occupy that position with something with something which is the holy spirit zvino kana iwe ukarega iri vacuum painodzoka neuko inenge yava kuuya yava ne that pants unoona kupedzisira wakutoera mitupo kana mitatu pana unouya ah. mhofu pagouya mhuka uru pagouya shumba inenge yanokwana vanenge vakunokwana yese kuda kuti attack yainenge yakuuya nayo manje hmm. aiwe yaone kuti zvakamira sei inini ipapo ndinoti taure ndichiti kusaka chero bhaibheri rodaro kuti 1 john chapter 4 unoti musatenda kumweya yose asi mweya woga unopupuka kuti jesu kristu wakabva kuna mwari ndiwo ungatiyerwa nemukristu zvinoreva kuti kunotawo noumwe mweya unopupurawo nezvani nezvekwatiri kutaura nezvako kuti vanhu ndabonzwa vachiti unogona kuti ukaenda kuchivanhu unogona kudzoserwa kunzi iwewe wakakanganisa zvakati ndosaka muchiona kuti mweya mizhinji imwe yacho inotokaenda kumweya iyoyo inotokupupurawo kuti iwe dzokera unoita zvakati kuya kuti ikukubvisa uku kuti dzokera uku kwawakasiya zvinhu zvawakasiya waita uku zvekunzi dzokera unozvigadzirisa kuti kana zvaita eh, zvinhu zvako zvichafamba zvakanaka ose zvinoita mamwe maprofita kuti wamuendera akutokuudza kuti tibotangai magadzisa chivanhu chedu ezvo saka tuma sabu ningiri tunoti tiri kurovedzera tunoti tichikugaridzirira kuti tikudzoserere eh, ipava apa futi pane zvimwe ndisi handisi kukuda kuiwedzera kana kuitambudza yatongotaura sezvairi ndaida kutaura kuti vamwe vateereri vanogona kusatinzwisisa kuti why is it hatisi kuisa mascriptures zvakanyanya haisi nyaya yekuti mascriptures hatisi kugona kumaisa but dzimwe nyaya idzi inyaya dzekuti ka tikada kuti utsvage kana kuti mutupo mubhaibheri unogona kumushaya but mutupo wacho uchiafekta vanhu paground tikada kuti titsvage njuzu mubhaibheri unogona kuishaya but njuzu yacho ichiafekta vanhu paground sa tiri kuona kuti vatendi vazhinji ka vari kubatwa ipapo pakuti ndiratidze scripture ndiratidze scripture sezvavaiita kuna jesu kuti vaiti every time paaiita chinhu vaiti izvi zvauri kuita uri kuzviwana kupi akangoda kuti ataure chinhu wazviwana papi yeti zvinhu izvozvo ndozvo zvinenge zvichivaafecta on daily basis saka tiri kudzoka ipo chaipo chaipo pachivanhu pacho ipapo tovaonesa sezvazviri but kana tabata mamwe matopics we can even put a lot of scriptures zvichienderana but apa tinoda kuti muzvizive because hakuna script yatinogona kuona inenge ichitaura nezvatsoko ne ichitaura nezvachi thats why tisiri kunyanya kuisa mascriptures imi munoona henyu zviri kwamuri kuresearcha kana kutsvaga zvakangosiyana siyana ndangotibatsanangurevanotibaya semachristians inawo yekuti tinoramba zvimwe zvinhu zvatinenge tichiona kuti zvinenge zvichiitika mitupo iyi tinonyatsonzwisisa kuti iriko saka nhau yekutanga ndeyekutanga kunzwisisa kuti zvinhu izvozvo zviriko here Tinoona kuti ndopatinonyanya kukuvarira kazhinji nekuti totanga taramba zvinhu asi yet zvinhu izvozvo zviriko saka chinhu chetotiafectrarama saka takatanga tazviziva kuti zviriko tinobva taziva how to deal with those things even munhu kana akazouya kana kukereke chinhu chekutanga takutoziva kutoti munhu uyo akabva here pamutupo because tinogona kuswerera tichingoti out out mweya tsvina out but munhu achiri akabatirira kucod mweya wetsvina upi wacho waunenge uchiti out bcause inoda kuzikanwa ka ndeupi mweya wauri kuti out kuti tizive kuti mweya rudzii wauri kuti out amene pava pandakuda kutozomboenda pandaida kubvunza kuti but bcause tine dzimwe ndirangobvunzawo zvamusekwese tine dzimwe nzvimbo dzatinoona kuti nzvimbo dzimwe dzinoyera zvakafanana mawo makomo kwedu uko totoziva kuti kune mawo makomo anotoyera kune dzimwe nzizi futi dzinoyera handiti mona tambotaura kuyera tikazotaura mutupo tine nzizi dzinoyera makomo anoyera nemhuka dzinoyera dzakaita seshato yekuti tomboti hati tatoibvisa pakuti inoyerwa nanhingi but iyo pachezvayo tine zvimwe zvinhu zvinotodii zvinoyera hapana here linkage pazvinhu zvinoyera izvi nekuzoyera hameno vana baba kuti mungakuti pamataura pamusoro pekuti makomo anozoyera anozodai ipapapo ndinoda kuti taure nekuti ukatonzwa makomo iwayo achitonzi haere unogona kutonzwa itonzi iri gomo iri nderaana ningi aera hwai nderekwana mukuru wamhwe gumunya uye kuti vakatanga imomo vane chikaranga chavakaita vari vekwamukuru vamba vamwe ndo makatourairwa muka iyoyo akazoera iyoyo saka ndoo zvaakukudzwa kubva pagomero but gomero kakaitwa nani namwari ndobva razopindwawo nevakazopinda chakatanga kuita chinhu ndimwari vakazopinda ndobva vati nderani nderavo kusana kudhara pekutanga ndikati nyaya yakanga iripo ndeyekukudzwa kusaka ndinoona kuti kozvo makomo iwayo anotokudzwa varidzi vazo vanoziva vanobva vati musaite nechakati musazoite chakati because vane vakutya kuchorerwa mhiko dzayo saka munoona pari kutaurwa nababa pane something chandiri kutoona because mukatarira even tikaenda kuchinamato vanhu kazhinji vanoenda kumakomo because inzvimbo dziri spiritual ndirika vanopira futi vanoenda kumakomo kureva kuti munogona kupedzera mairesa gomo depending nezvamuri kuita ipapo mukatarisa futi vanoita zvechivanhu vanoenda kumadziva munogona kuzopedzisira mairesa dziva kwete ine good way but in most cases ine bad way zvichienderana nezvamaita ipapo i remember ndaitomboona imwe vhidhiyo umwe murume aitaura kuti akasiya akaenda kujeri nomwe wamwe wakamboiona akasiya aviga zvikombo zvake mumvura muri kunoona saka dziva iroro munondoudza kuti ungaridigide ukabuda uri mupenyu iroro rinenge rine chikwambo unodhonzwa gumbozvo ndida kutaura muchidimbu ipapo pakuti vanhu vanogona kupedzisira vanyekesa dziva vanogona kupedzisira vana mata gombo handiti nda kutaura muchidimbu ipapo apo pakuti zvakafanana najesu paaitaura pamusoro pesabata achiti ndini ishe wesabata handiti aiti ndini ishe wesabata but ava nenyaya yekuti vairemekedza zuva aida kuvabvisa pazuva rei kuti vamwe vakungochengeta zuva but ishe wesabata vasinei naye but nyaya yekuchengeta zuva vari pakuchengeta chi zuva saka iye aida kuvadzura pakuchengeta zuva kuti vapinde muna ishe wesabata but zvakatotora nguva zvikakatozvikundikana nazvo koziva vaida kurambira panyaya yekungochengetedza sabata chete zuva iri but zvinoitwa nemunhu akagamuchira isho wesabata vari kupesana nani nazvo chokwadi chiripo chaicho chaicho hakuna gomo rinonzi rinoyera asi pane zviyereso zvamakanoyeresa zviri mugomo monibatevo zvakanakanaka nekuti gomo iri kubva riripo imakaona riripo asi imimi makakwidza gomo makwidza gomo mukanoita mhiko dzenyu mugomo ramakaona riripo nai zvino zvamakaona riripo imwi maakuyeresa gomo moti gomo iri rava rinoyera e michero yacho haunhongi nemaoko maviri e michero yacho unozo